hafhanoni ndi na awelani tshikalange muṅwalo wa bugu ya ndi malambedu ene ri ḓo mu humbula uri a ri vhalele chapter yo thoma ya bugu yawe
thenga a tshi khou bva tshikoloni a tshi khou tshimbila eṱhe Vhaṅwe vhananyana vho vha vha tshi anzela u mu sea na u mu vhidza nga madzina nge vha shaya nḓivho zwi tshi ḓa kha vhuḓifari hawe ha u sa ṱoḓi u ḓifhaṱifhanya na vhaṅwe vhana ngae. Vho vha vha tshi anzela u mu sea na u mu vhidza madzina nge vha shaya u pfesesa Vho vha vha tshi anzela u mu sea. Vha ri u ya ṱonga. Matsina mafhungo, Thaidzo khulu ya Thungahwi ndi yone i vhangaho uri a fhedzese tshifhinga e eṱhe. Vha zwi vhanga kale vho amba ngoho vha tshi ri, U shaya phungo ndi u shaya nḓisedzo. Ṅwana wa vhathukhu uyu o vha o no swa na madzina manzhi manzhi. Thungahwi o vha muthu a tshilaho e fhasi ha mutsiko nge a kundelwa u ḓiṱanganedza na nzulele ye a vha khayo. O sumbedza u ḓivhambedza na vhaṅwe vhanangayo a wana zwawe zwi songo fanela. Zwino zwenezwo zwo tou pha phambulo nṱha ha iṅwe, ngauri thaidzo yawe khulwane yo vha i ya uri zwino o no vha na ṱhoni dza uri na mme awe ndi mukegulu hu uri vhaṅwe vhana vha thanga dzawe vho mme avho vha tshe vhathu vhaswa. Muthu, Musi hezwi vhaṅwe vha tshi hanelela nga ha vhomme avho, zwo vha zwi tshi mu fha mutsiko muhulu sa izwi mme awe vho vha vho no ḓi alutshela nahone vha tshi ḓo vha vhe mahafheni. Tine ha ngo fhedza tshifhinga a tshi ḓivhudzisesa uri mulandu ene ho bebiwa nga mme awe vhane vha vha mukegulu, fhedzi phindulo ha ngo i wana. Ha ngo i wana. Sa izwi ri sa tou nangiwa uri ri bebwa nga vhonnyi, thaidzo iyo thi nangwi yo mu kundela na u amba ngayo sa izwi o vha a tshi shona na u sa ḓivha uri u ḓo tou zwi ri mini nahone a tshi zwi vhudza nnyi. Nga zwiṱuku nga zwiṱuku zwa mbo ḓi vha zwi khou fhaṱela mbiluni yawe nahone zwa thoma u bveledza lunangela-mbiluni na lunyadzo Tshikangwe o mbo ḓi thoma u fara miawe luvhi, a si tsha vha dzhiela nzhele musi vha tshi amba nae, a tshi vha sema na u vha fhendulela thundu. Mme awe sa muthu muhulwane vho vha vha si tshe na nungo dza u ṱwa vha khou gidimisana nae, fhedzi vho vha vha tshi sokou ri, Ṱhae, na inwi ni ḓo zwi vhona nga ḽiṅwe ḓuvha-vho ṅwananga. O thoma u pfa vhutshilo vhu tshi mu ḓifhela nge a vhona u nga u khou sedzana na thaidzo yawe. Fhedzi izwo ho vha u ḓifhura nga murunzi wa vhengu. O vha a sa zwi elelwi uri vho tou ḓiṱoḓela masimbe nṱha ha ṱhoho. Mukegulu Vho Nyamutsha-Gole vhutshilo havho ho thoma vhutshilo havho ho thoma u vha ṱungufhadza musi vha tshi vhona ṅwana wavho muthihi fhedzi Vha tshi khou vha shandukela, vha wana vha sa ḓivhi uri vha ḓo phalaliwa nga nnyi kha heneyo maḓungu. Mafhe a tou ṋaṋa u vha one khonani khulwane ya Vho Nyamutshavhori ine vha pfa u nga i a vha pfesesa nahone i no vha thusa uri vha livhane maḽa-mbilu avho lwa tshifhinganyana. Vho vha vha tshi vhonwa vha pfa muya wavho wo rula nahone Hu si tshena tshithu tsha ndeme khavho. Mbilu yavho yo vha yo tsikwa sa izwi vha tshi humbula tshiitea tshithihi fhedzi tsho shandukisaho vhutshilo havho. Vho humbula uri vho tshila vhutshilo havho hu vhe mufumakadzi a re mbinganoni fhedzi a sa wane vhana zwe zwa ita uri na mukalaha wavho a fhedze o dzea muṅwe mufumakadzi uri a ḓo kona u vha bebela vhana. Vhudzewa ha Muadzunga wa Rona Muchakule zwo vhanga uri nyimele vhukati havho na mukalaha wavho i shanduke nahone vha thoma u vha fara luvhi vha tshi vha vhudza na uri vha humele hayani ha havho ngauri vhone a vha na mufumakadzi wa muumba. Vho vha muthu a shonedzwaho nga nyimele yavho ya u sa vha na mbebo nga vhathu vha vhuhadzi havho khathihi na nga shango. Thi nga hangwi ene ndi muthu, ndi muthu a re na nḓivho tshikoloni, u dzulela u bva phanḓa. Zwo mangadzesaho vhathu, vhadededzi khathihi na vhadedekedzi vha Thi nga hangwi ndi zwa uri o vha u tshi dzulela u vha ene mugudiswa a re phanḓa nga nḓivho fhedzi a tshi dzula na mukegulu a sa ḓivhiho na uri muṋango wa tshikolo wo sedza gai. zwa ḓisa nḓaḓo vhukuma kha vhathu. Nṋe a thi nga hangwi vhone Mutshabule nae vho ḓo vhidzwa tshikoloni tsha Mathede Sekondari thi nga hangwi a vha tshe thi nga hangwi a vha a tshi dzhena hone e kha murole wa ṱahe. Ṱhoho ya tshikolo Vho Rambiḓi, Vho Rashana na Vho Nyamutshakhole nga vhulenda vha tshi khou lapfisa na tshanḓa tshavho tsha u ḽa uri vha vha khaṱe. Vho Nyalutshakhole vha hanganea zwihulu vha tshi sedza tshanḓa tsha Vho Rambiḓi, vha sedza tshavho vha vhona zwi songo fanelea uri hezwo zwanḓa zwi ṱangane. Vha shuduma vhuya ṱhoho ya tshikolo vha zwi limuwa u ṱavhanya, vha mbo ḓi vha rengulula na u vha vhofholola nga u vha vha sumbedza tshidulo uri vha dzule. Nga murahu ha musi vhoṱhe vho no dzula fhasi, ṱhoho ya tshikolo vha ri, A vha tami u tshinya tshifhinga, nga zwenezwo vha ḓo dzhena kha mafhungo e mukegulu vha vhidzelwa one. Vha vhudzisa vha vhudzisa vho Nyamutshekolo uri vhushaka havho na Thungangwi ndi vhufhio. E, vho Nyamutshekole vha fhindula sa mubebi. Zwenezwo zwa akhamadza nga maanḓa ṱhoho ya tshikolo. Fhedzi vha ṱavhanya vha zwi dzumba nga u tendela nga u tendelela nga ṱhoho u itela uri vhukegulu vha si zwi vhone. Ṱhoho ya tshikolo vho isa phanḓa nga u vhudzisa Vho Nyamutshakhoni ngauri Thunga Vhangwi o vha a na muthu a no mu gudisa mushumo wona wa tshikolo hayani, fhedzi mukegulu vho ḓi fhindula uri ha na, u gudiswa hanefha u gudiswa hanefho tshikoloni na ene muṋe a tshi vhuya hayani a dovha hafhu a. A ḓi a vuselele. Na ene muṋe a tshi vhuya tshikoloni ha bvi a yo tamba na vhaṅwe vhana, u vha a khou vuselela zwe a guda. Vho dovha vha zwi ombedzela nge vha ri, Ee, ngauri na nṋe ndo rali a thi ḓivhi tshithu nga uri tshikolo ndi mini. Zwino ndi mu thusa nga u shuma mishumo yoṱhe ya hayani, uri a tshi vhuya a kone u ita zwa dzibugu dzawe. Ṱhoho ya tshikolo hu na zwenezwo vho mbo ḓi vhidza vhashumisani navho uri vha ḓe vha pfe zwine mukegulu vha khou ṱanziela. O vhea mafhungo maḓifha nḓevheni dzavho vhathu vhe vha fheleledza hu tshi vhidziwa Thingauri uri a ḓe a ime phanḓa ha vhaṅwe vhagudiswa nahone hu nga itwa tsumbo ngae. Thingauri. Zwa mu sinyusa nga maanḓa uri mme awe vho ḓa tshikoloni nahone vha ṱanziela ayo mafhungo. O lingedza nga nḓila dzoṱhe u sumbedza uri o takala nga u ṅweṅwela ṅweṅwela fhedzi mbilu i tshi khou swela uri tshikolo tshi bva lini uri a kone u ya hayani. O ri o swika kilasini yawe a wana vhaṅwe vhagudiswa ngae vho no dzula fhasi. Vhaṅwe vho mbo ḓi thoma u mu nzhonzhowedza, ngeno vhaṅwe vho mu takalela nga sia ḽa u sumbedza u ṱuṱuwedza. Fhedzi ene muṋe Thingavhwi o mbo ḓi sokou kotomela kotamela fhasi, a tshimbila o livha tshiduloni tshawe a swika a dzula fhasi a ita u nga ha pfi tshithu. Mudededzi vho mmbadi vho ri vha tshi dzhena kilasini iyo vha wana ho vuwa ḽihavhe, vhaṅwe vhe nṱha ha maḓafula, vhaṅwe vha tshi khou imbelela dzinyimbo dza u goḓela tshingahangwi. Vho ri vha tshi tou vhona, vho ri vha tshi tou vhona, vho ri vha tshi tou vhona mudededzi ha mbo ḓi tou ngo kilasini. Mudededzi Vho Mbati vha ri, Ndi zwone zwine na kona zwone zwezwi zwa u vala. Zwino irani ndi ni vhudze hafhu vhanoni, muṅwe na muḓe ṱanu a tshi a zwala, ni songo ṱavha muxe ni lavhelele u kaṋiwa ṋawa. Hayo maipfi a mudededzi o ḓisa mbudziso nnzhi kha vhaṅwe vhagudiswa, vha ṱalela na u vhudzisa uri vha ḓo tou zwi ambisa hani. Muḓeledzi vho mbo ḓi tou ri, Ṋamusi ndi ḓo tou ni fha tshiṅwahaya fhedzi, vha bva nga muṋango wa bulasi. Muḓeledzi vho ri u bva nga muṋango, Tshilahapfi a mbo ḓi vula bugu dzawe a thoma u ṅwala iḽa tshiṅwahaya ye muḓeledzi wa vha fha yone. Muṅwe wa mugudiswa, vhaṅwe vha vhagudiswa vhe vha vha vho kwamea nga maipfi a muḓeledzi vha ya vha kuvhanganela tshingahanngwi nahone vhe na lutamo na ṱhuṱhuwedzo ya u shandukisa matshilo avho. Nga zwenezwo, muṅwe wa vhenevho vhagudiswa a no pfi Mususumeli o mbo ḓi ṱahisa uri ndi khwine vha thome tshigwada tsha u vhala vha tendelana kha ndeme ino nahone vha thoma u ṱahisa mihumbulo yo fhambananaho uri tshigwada tshenetsho tshi ḓo rangiwa phanḓa nga nnyi na uri hu ḓo vhaleliwa gai na miṅwevho mihumbulo. Tshingayambe o pfa o no rulea muhwalo wa u tou a tshi nyefulwa nga vhaṅwe vhagudiswa ngae sa izwi vhunzhi havho vho vha vha tshi khou sumbedza dzangalelo ḽihulu kha zwa pfunzo.

Muthu o bebiwaho Gauteng ngei Tshiawelo, Soweto, a dzhena tshikolo hone a fhedza a ḓi thoma na u shuma a hanengei. Fhedzi fhano Venḓa a tshi bva kha shango ḽa Khalaṅwe hune ha ngo tou dzulesa khaho, ri tshi khou bva kha uri nzulele ya hayani ya vha yo ima nga hani, Ee, ndo no fhedza tshikolo nda ya nda shuma, ndo fhedza Ndavhelini nda ya nda shuma lwa miṅwaha yo vhalaho hangei Tshikhuwani Parktown until 2016 ndi tshi vhuya fhano Venḓa u to ḓo dzula full time.

Nṋe nda wana uri ndo vha ndi khou funa uri na musi arali ndi nga vha na bugu nga English mara ndi vhe na bugu ya Tshivenḓa. Nga maanḓa nda ndi khou funa bugu ya Literature musi ndo sedza uri ndi tshi vhala dziṅwe bugu nda wana uri luambo lu tou nga lu khou ṱuwa na kha vhaṅwali vhane vha ṅwalela vhana vha zwikolo dzibugu dzedzi. Ndi tshi vhala ndi tshi wana uri maṅwe maipfi A tshi ṱuwa a vho tou ṅwaliwa nga Tshivenḓa mara hu si tsha shumiswa maipfi. So ndi zwone zwo nṱuṱuwedza mara nda ya nda balelwa u wana publishing company ine ya nga publisher bugu yanga. Oh okay, mara kha vhaṅwali hanea vha Tshivenḓa kana vha English vha hone vhaṅwe vhane vha tshi ṅwala vha vho sedza khavho kana vha tshi vhona uri havha ndi vhone vho no nṱuṱuwedza?
Hu na muṅwali o no pfi Khaḽirendwe Nyaṱhavhanḓe.

Okay so nṋe zwithu zwine nda nga vha advise zwone ndi zwa uri as long as vha tshi vhona uri vha na mpho ya u ṅwala na zwoṱhe vha songo nyama ende vha songo zwi litsha kha vha to ita uri vha wane vha network nga vhathu vha right vho no ḓo vha thusa uri mini vha bveledze zwine vha khou ṱoḓa zwone kana miloro yavho na vhukoni havho vhu kone u phaḓaladzea.
and arali muthu a khou ḓo vha kwama u vha a khwaṱhisa hani dzinomboro dzine vha nga vha nadzo khamusi muthu a khou ḓo vha fhone uri a shume navho malugana na dzibugu kana zwiṅwevho u vha a khwaṱhisa hani
edza dzinamba founu dzi email kana ndi u kona u vha kwama u vha a khwaṱhisa hani so